Wiska Barsa Wiska Kataloniýa Salowmalikim Barselonaň fanatlary Bahly futbolyň janköýerleri janyňyz sagmy Barselonaň fanatlary Barselonadan ýene bir sweži täzelik oglanlar soňky täzelikler edil şu wagtjak Deko oglanlar Barselonaň sportiwny direktory Interiň sag zaşitnigi Densel Dumfriýsiň agendi bilen duşuşdy we şoň transferler barada gürleşip başlady. Inter Denzel Dumfries üçin oglanlar ýigrimi bäş million ýewro soraýar. Oglanlar gaty gowy summamyka diýýän. Ýöne oglanlar biziň komandamyzdan sag zaşitnik Žul Kunde Barselonany terk eder. Oglanlar şol tomusda komanda uje şony açyklady. Siz nähili pikir edýäňiz kommentariýada belleýäs oglanlar Denzel Dumfries barada. Menem öz pikirim bellejek. Denzel Dumfries Atakuýşi sag zaşitnik oglanlar gaty gowy bolarmyka diýän imynda Ýamal bilen spaskasy oglanlar. Siz nähili pikir edýäňiz? Sizem öz pikirleriňizi komentarida belleýäs oglanlar. Ýa şul künde galyp ýene bir sezon Barselona bilen geçirse gowumy? Komentarida belleýäs. Ýöne oglanlar ýene bir zada deýin. Şul künde şu wagt dany moment imynda premýer ligaň komandalary Liwerpul ýalak. We ondan başga komanda topu komandalardan bolganlar segsen million ýewro teklip berýärler bolganlar Žul Kunde. Meň pikirimçe pikirler men Žul Kundeni Barselona satsa gowy bolarmyka diýen bolganlar ýerine-de Dumfris ýigrimi bäş million ýewro oglanlar. O meň pikirimçe Barselona üçin şu wada nma baha-da däl. Ondan başga-da oglanlar Bormundum. Argentinski oglanlar Centralny zaşitnik Senesi bilen gelip gaýdýan Senesi barada oglanlar Senesi meň pikirimçe gaty gowy wariantmyka diýýän oglanlar iminna Kubarsi bilen swýazkasy oglanlar Kubarsi şu wagt dally moment azajyk edil Inigo Martines ýaly oglanlar zaşitamyzda bir eýlä beýlä näme diýen bolsa oglanlar regrowka etjek Kubarsi adam gerek oda kim meň pikirimçe ili Kristiano Romero Tottenhamyň Centralny zaşitniki Ili oglanlar snesi gaty gowy wariant şu adam aman snesi daže oglanlar zborna argentinada göni birinji zayawkasyna düşýä oglanlar gaty gowy sebabi forma çirşur gowy zaşitnik gaty dzersk zaşitnik barselonaň fanatlary ondan başga doglanlar hulyan alvarez lişt atletiko madridi açyklady ştob men atletiko madridden gidesim gelýä oglanlar. Käbir oglanlar imine futbol ekspertleriniň habar bermegine görä, hasaplamagyna görä, Hulian Alwares şul potensial bilen oglanlar Diego Simeoneň komandasynda oýnamak, ol bir näme diýmek oglanlar samsyklyk diýip hasaplady oglanlar. Hakykatdan hem men hem ylalaşýan. Sebäbi Diego Simeonada hiç hili oglanlar potensialam ýok, hiç hili harakterim ýok, o komandada hiç hili trofeý utup bilmeýär, sebäbi iň soňky trofeýi ýa ýigrimi birinji, ýa ýigrimi ikinji ýylda utdy öýdýän oglanlar, onam La Ligany aldy. Biram iň soňky gezek, men bilýänim, iki müň on dördünji ýylda La Liganyň eýesi boldy. Onda-da näme, Real Madridden finala çykdy Liga çempionynda, onda-da Serhio Ramos Atletiko Madridi ymykly gömdi. Onda näme, biz Atletiko Madridiň trofeý göterip berenini göremizok. Indi oglanlar, Barselona, Barselona, a Hulian Alwarez geläýse, indi men gözüm öýertirip bilemok. Hulian Alwarez bilen Rafinýa giga press edäýse, gözüňize getiriň, oglanlar. Rafinýaň özi nähili press edýär. Indi Hulian Alwarezem şoň ýaly press edegen. Siz gözüňize getiriň, oglanlar, Lamin Ýamal, Hulian Alwares, birem Rafinýa biziň üçlügimizdäki bolaýsa, atakuющi, birem Denzel Dumfries, Senesi ýaly oýunçylarymyzy alaýsa, Ýewropany dize çökertmese Barselona, onda men futbola düşelmedigim, oglanlar. Men Men başga komandalar bardy gürrüňe çeker oglanlar. Tutuş Ýewropany öňümize alyp bolýar. Mesele söz oglanlar. Şu wagt dany moment Paris Saint-Germain gaty gowy komanda diýip hasaplanýar. Hawa. Käbir oglanlar futbol ekspertleriniň habar bermegine görä, hasaplamagyna görä, şol komandany iki sanja komanda saklar diýýär. Bira Barselona, biram Real Madrid, eger olar iýminde öz potensialnyý formasyna geläýse diýýär. Bira Real Madrid, biram Barselona saklap biler diýýär şol Pari Sen-Žermeni. Dünýäde hiç kim bul Pari Sen-Žermeni saklap bilmemka diýýär oglanlar. Eger şoň ýalak Barselona oglanlar iýminde Hulian Alwares, Senesi, Dumfris ili oglanlar Kristandro Mareala oýunçylary Barselona alaýsa, onda meň pikirimçe, indiki arky Liga çempiony oglanlar alyp bolýarmyka diýýän. Sebäbi Hans Fligiň leşne oglanlar, potensialny indiki ýyl oglanlar imенно bir motiwasiýasy näme, Liga çempion, şony alman men Barselonadan gidemak diýdi. Barselonanyň fanatlary indiki ýyl şeýle bir Barselona oglanlar, üýtgeşik bir Wara oýnuna garaş beriň, men size ony inşallah ýatladaryn, sebäbi men entek TikTokda Viska Barça! Viska Kataloniýa! Viska Barça! Viska Kataloniýa! Salowmaleýkim futbolyň janköýleri salowmaleýkim Barselonanyň fanatlary janyňyz sagmy! Barselonanyň fanatlary Barselona ýene özüniň lutçydygyny dokazat edýär! We bärde häzir ýene bir fakt çykarjak oglanlar. Koneşna edil şu wagtça zbornay Ispaniýanyň zaýawkasy çykdy, Barselonadan sekiz sany oýunçy alyndy oglanlar. Koneşna şujagşy ýerde spisigini we kişek Barselonaň fanatlary we ähli futbolyň jankörleri. Näme üçin oglanlar Barselonadan köp oýunçy düşýär? Näme üçin Real Madridden düşenok? Men men men şoňa hiç hili hemişe düşünemen oglanlar näme üçin? Iki müň onunjy ýylda-da oglanlar birje Serhio Ramos bilen Kasiýas gözüme düşdi. Iki müň on ikide-de ýene şolar. Iki müň on dörtde-de ýene çempionat mirde şolar. Iki müň on altyda-da e şoň ýalakda oglanlar. Real Madridiň köp oýunçysy ýok. Diňe Barselonaň oýunçylary, sbornaý Ispaniýa Sostawna köp düşýär oglanlar. Barselonanyň iminli oýunçylary. Indi bu gezegem sekkiz sany oýunçysy düşdi oglanlar. Real Madridiňem bir oýunçysy hem düşmedi. Näme sebäpden oglanlar? Koneşna sebäbi Barselonada komandyň futboly bar. Barselonada talant bar. Barselonadan çykýar oglanlar. Esasy La Masiýa. Şujagşeýerde oglanlar Žoan Garsiýa bilen diňe Pedri La Masiýa däl.

Barcelona fanatlary indi bolsa kommentariýada maksimalny belli ýasa olanlar. Hakykatdan hem Barcelona luçy görem, kanyýaşna luçy. Viska Barça, Viska Kataloniýa. Zborna Ispaniýa bilen öňe. Let's go 2026-njy ýylda. Inşallah oglanlar men öz 5 sany favoritlerimi sanap geçjek oglanlar. Sizem öz favoritleriniz kommentariýada belli ýasa oglanlar. Birinji ýerde Fransiýa, ikinji ýerde Ispaniýa, üçünji ýerde Argentina, dördünji ýerde oglanlar zborna. A Angliýa bäşinji ýerde doglanlar. Iň soňky ýerde zborny Portugaliýany goýýan. Liçne özüm oglanlar. Onda näme? Ýöredik onda. Let's go. Wiska Barça. Wiska Kataloniýa.